kumbonzwa kuti vamunetsi vakabhayiza vanotongondiprotectawo mm. nokuti vanondiziva handiti we make mistakes in life and let me also acknowledge kumadzimai kuti in our society nowadays we are having many women vasina varume and makatarisa kazhinji kachona nobundisi varume mm. because in I'm a lawyer, I start, I check cases and so on and so on. But one thing I love about, I appreciate about women, madzimai munoshanda. Misha mizinji yabatwa nemadzimai zvezvokuti zvaimbonzi murume anoshanda anetasi kana kune even vamwe vakaroorwa mukadzi anotokudza kuti vamunetsi ndakaroorwa but ndindi kuendesa vana kucresh ndii ndiri kutenga chikafu and so on so mukuoma kwakaita upenyu i want to acknowledge and say kuti kune madzimai im very proud of you despite kuti murume aripo haapo but you will never abandon your children handiti mukushanda nepamunogona pese kuti mhuri dzirarame mwari akuropafadzei akupei simba handiti e, kune vaya vanenge vachiti e, kana kuti kumamwe munogona muri masingle mothers kana kuti chii chakakosha ndechekuti muri kuchengeta vana venyu handitika e, eh, ndo zvatinongo aknoleja kuti varume vamazivano vazhinji tiri matsotsi kana ndichiti tiri matsotsi am not ndikukuzama kutaura kuti varume vazhinji havasisina kutendeka but chinhu chikuita ndechekuti kunyange zvinhu zviome sei madzimai ari kuvaka misha development dziri kuitika kumusha uko unotoshamisika kuchengeta vabereki nezvese mwari akuropafadzei Alright. So ndochitanga newe Sophia anditika. Eh kumusha une makore mangani? Mutena 31 this year. Mutena 31 this year. Yeah. Alright. Eh kumusha unobva kupi? Okwa Gutu. Yeah. Alright. Ah uh, muno mu South Africa makapinda gore ripi? 2024. 2024. Yeah. Alright. Eh, vabereki vachiriko kumusha mai nababa o oh, mai nababa vakashaika allright saka do you have a sister a brother vandotaura kuti immediate kuti same mother same father
allright o oh, vari kupi izvozvi allright after video yenyu yabuda makambokwanisere kutaura nevari kumusha
eh akafona ndisisi kana kuti ndibhudhi
then vakabva vabvunza kuti zvataona pasocial media chii chiri kuitika yes why uchitanisha image yefamily then ndobva ndavaexplainira zvanga zvaitika vakaunderstanda vakati izvoni tongokumbira kuti uve safe kana waona kuti hazvisi kukuitira voita udzoke pane kuramba uchita zvavari kuita then after mukoma wafona sisi vakafona my yeah. sister doesn't not understand other side of my story yes so hatina kukwanisa kucommunicate kunzwanana zvakanaka hatina so ndakavhara ndakata foni ye ndobva akatawo foni yake hatina kumbotaura tese up to now up to now okay uh, uh i don't know how to put it is it true kuti makazvitakura izvozvi yeah.
okay paane mwedzi mingani One. pane mwedzi one alright yeah. Eh, semurume ndinowanzonzwa vanhu madzimai achitaura kuti the first months dziri very ndo dzakaoma zvizhinji nguva iyoyo in terms yekuti mwana ari sei and so on allright but will go more on that uh, we, as im saying we are not here to judge you hanzvadzi and uh, our purpose now is to give you all the support but not justifying anything but we just feel kuti even munhu akakanganisa maissues anofanira kugadziriswa mune zvakanaka hatitaure kuti violence yakashata violence yakashata handiti chii chakaitika okay chakashata nezvekudai so inini ndakadanana alex yes kusangana kwandakaita naye first thing ndakamubvunza une mukadzi here mm. kati inii nemukadzi wangu hatisi kugara tese takasiyana tiaasiyana yaane maissues ekuti andikwanisi kuexplainira okay then ndati oh, anova ndamuti ah, its fine kana wadaro kana usingandibhelieve ngatiende chi kumba kwandinogara unomeka shuwa then ndakaenda at the first time then i found out eh, hamuna chinhu chinotadza kuti munogara mugara okay makatanga kudanana rini zvanenge yakaita se na april april gore rini all right no it's fine okay so then zvova zvadaro takakontinenya relationship yedu yange yari fine nyaya mamusina yenyu maproblems asisina maproblems tatowirirana tonzwanana tonzwanana mm. aitosapota apo then be vachida rushivirana pasina maissues tichingoshanyirana tichinjana so nekuti mukadzi anga akaenda kuzimbabwe mm. agara anga ane mashangwari anga ari kunoko yes so pamwe vanhu vakada vakajaja here kana kuti vakabatikana nezvaitika pakati pangu naalex vavaudza mukadzi uya kuti iwe udzoka kunoku of which iye anga ari papurpose yekuti ainetsana nemurume akatongo okay alright so ndichida unasonzwisisa ndezvekuti e pamukataura pamukadaya naye akati pari zvino anga asiyana nemukadzi vane maissues yeah. ndobva atokuti handei kumba yeah. undozvionera weda yeah. imimi maiavoida situation yekuti mamusingadaya nemurume wemunhu yeah.
okay then ndobva matomboenda kumba anditi yeah ndaitogara like ndaitogara chitoendako kumba yeah, yeah.
but hamuna chamakamboona here mumba kana kuti hembe dze dzemukadzi kana kuti chi kana bhutsu kana musina kana chinhu chatadza chatine munogara mukadzi oh okay then ya yeah, continue yenyu then vanhu vava vanhu vanoindisa information iri wrong kumunhu vakabva vamupa pressure kumukadzi ari kuzimbabwe mukadzi ari kuzimbabwe ndobva auzouya kunok last week auya kunok vanobva varamba vachimupa information vachimupa pressure so vanhu vandiudza kuti mukadzi wake auya i tried to distance myself kuna alex like taingotaura then the zvezvekuti ndanda kumupawo respect yekuti ane munhu wake okay ndisiya neni naye zvina basa okay pamakamuudza alex kuti mazvitakura mune nhumbu akazvigashira sei akaitambira okay
akati mwana wake anomuda yeah. but akambotaura here maplans ekuti maybe munogona kuzoroorana kana kuti it was too early for that ya chatiri muprocess yekuronga zvese izvozvo oh, all right then mukadzi auya mm. paakauya kuropa it's like ainzvaga but nenda kuti inini handibatiki nguva zhinji ndiri panapa yes semunhukadzi unotsvagawo zvekumapisjop so zvekuti murarame ya so aingoshava time yekuti anondiona akazondiwana musesandi ndatodzoka kuchechi okay akatouya nemafriends ake munoenda kumadzimai
kuchechi kwamunoenda aiwa ndindimazi oh, okay.
apostolic convenant of god all right so uh, masahwira ake vanhu vave kuti vanonguva vachindimhoresa vachisika neni mm. vasiri mashamwari angu kosi amina shamwari ndobva one wacho akauya ndobva atongoita zvekundimhoresa zvaizvo of kuch ndasingazi kuti anga atori neconnection nechii nemukadzi namaiguru mm. nemashamwari angu ndobva awe achika ndobva yaenda kwaenda mm. ndobva pasina nguva vanhu vaibva kudzoka vakaderekedzana But mukuya kwavakaita vana kuya vachita. Vakauya panapa. Vakauya panapa. Saka video yakatorerwa munomo. Haina kutorerwa munomo. Oh okay taura yenyu it's okay continue. Ndivha vauya in peace vakati izvoni ah iwewe tanzwa kuti ndiwe uri kudandana chi nemurume wangu. So tachikumbira kuti ini nhama dzangu dzauwe. Mm. So tokumbira kuti tiende kumba kwa Alex naye Alex wacho ariko. Tinodi tinotaura tinoonesana nyaya. Mm. Nyaya yese tiri kuziva kuti zviri kuitika. Toona kuti tobuda nechi nesolution. ndobva tava panapa ndakatova neuyu ndobva tatoso makamuperekedza tete mhm. allright ndobva tatoenda kumba kwaalex okay its fine yadzoka mongoita patient guys network yachina iri kumbotiza tiza orit taura henyu ndobva matorwa ndobva tatorwa ndobva taenda kumba kwaalex then tasvika kumba kwaalex we find kuti kwanga kusina anybody mumba mamusina munhu mumba ma okay saka pamakabva pana pamakabva muri vairi but pavakauya pana pavanzi vadzi vairatidza here kuti vane zvavari kuronga here kana kuti vanga vari vanga vakatochila zvavari vasina vari kana kungoti hapana zvamaifungidzira okay panapa nekuenda kwachona pane distance yakaita sei idike saka makafamba netsoka but pamaifamba maitofambawo navo muchitaura kuti mama akangotiwo zii
oh okay iye mukadzi waalex akanga aripo
allright okay continue yenyu so tasvika kumba kwaalex mufanira kuti kunga kusina any relatives kwanga kusina vanhu then tapinda mumba tagara instead yekuti titaura akabva atanga kuita violence mm. and ndakwanisa kana kumudzosera akabva atotobudisa chigero mukadzi waalex mukadzi waalex yes ndokutanga kundigera
pavideo ya ndiani aitora vhidhiyo ye ndiye imwe shamwari yake anga auya nayo okay saka pavaitora vhidhiyo apa vaida kuratidza kuku zvinhu zvava zvakatorongwa mukadzi waalex akati kune shamwari yake ndokumbira utore vhidhiyo ndoda kutumira sisi vangu kuti izvoni kana ndikasungwa ndikapinda mujeri ndenge ndasungirwa sofia hmm. so uh, shamwari yake akashandisa foni yake iye kutora vhidhiyo Mm-hmm. asina kushandisa foni yemukadzi waalex because mukadzi waalex anga ati izvoni ashandise foni yake okay so akashandisa chi phone yake kutora video which means ndiye akazoita video iri releak mm. rizari pasocial media ishamwari yake ishamwari yake okay because ane vanhu vaanoti iyo akasendera mavideo ayo okay but akazokwanisa here kubvunzwa kana kuti makazombokwanisa kuita follow up kuti awaya akariisa pafacebook kana kuti iye mukadzi waalex wachina paakazozviziva kuti akareacta se do you have an idea because it's kuti rizotanga kutrenda video parakatanga kutrenda takabvunza kuti why imi malikisa video akanga achitora wacho eh. ndobva atizvona anzi ndasindira sisi vangu eh. of which hatisikuzihatisisoshuwa kuti akasindira sisi vake vega here kana kuti akatosheya maplatform akawanda mm, mm. ndozvakaitika orit saka ndobva vatanga kukugerai chii chakabva chaitika vatanga kundigera vakandidambura vakagera futi kuvhezi rangu hmm. vachindirova makatogerwa musoro
sure
mama une vhudzi hombe before eh, ndaitone vhudzi hombe ndanditora ne three days ndatobva kusaluni kunorukwa kwamaihezi saka apa zvavaizama purpose yokugera yemusoro yemu makanzwisisa kuti yanga iri yeye kana kuti
allright
imi maka obvious muchidanano zvinhu zvinoitika munoitirana zvinhu zvakanaka munofadzana munotengerana madresi munoita sei iye ndiye alex ranga agadzirisa musoro
kana mati three days mama tikuda kuti mama chosiyana mataurira mamuchinditai kuti yeah. kana zvakaitika three days ndopamama mukadzi wake adzoka mama tosiyana naye anditi yeah, anga atodzoka but pandakabva kusaluni ini ndakanozvirukisa nemari yangu allright yeah.
okay um, pazvaiitika izvi sori nekuda kuti tinatsonzwisisa muchitanga kugerwa muchirohwa iye alek anga ari kupi anga asitoripo alek okay
okay after incident yaitika iyi iye akambozama here alex kukufonerewo kungokumbira regerero because kuti ona ndindakakunyepera handakukudza chokwadi kuti kuti mukadzi ndichinaye sezvo nokuti anocommunicate every day anotaza kuti uri sei akatotaura taura kuti ndindo ndindakakonzesa kuti zvose zviite izvi saka ndichaona kuti waenda uchipatara wakwanisa kurapwa
okay but ari kuratidzawo kuti hazvina kumubatawo zvakanaka maitira zvikaita hazvina katomubata zvakanaka allright sorry continue henyu tatakutaura kuti